Itu kah cil, masalahnya cil lah, panjang banar ni kalo ku kisahkan ni cil ai, berapa buku kalo di tulis ni, kaya ini cil kisahnya ni kan ku kisahkan dulu ngaran mama ngaran mama ulun ni kan rosidah ya kan, makanya ngaran ku ni rosi, bila acil mendengar acil idah di sungai raden tu berarti mama ulun tu ya kan, ulun ni cil ai lagi dimarahi pang ni kada betaguran lawan mama iya kalo, soalnya lah Aku ni dianggap durhaka cil ai, soalnya mahilangkan toples tupperware, aku munjun di tanjung sembilang semalam tu kan, ku bawa wadah tupperware nya tu sagan umpan karangga. Oh pantasan ai, mbah tu guring dimana ham pulang bila kada betaguran lawan anak uma. Mbah anu cil ai, ulun ni dianggap durhaka pang lawan mama ni kan, soalnya mehilangkan tupperware ni jar urang durhaka ja lah, soalnya lah tupperware ni barang berharga bagi ibu-ibu, sebiji gin kita hilangkan napa pang lagi kalo kada di mamai sampai seharian, nah ulun kan maraju cil, nah beharapnya tu dicari nang uma kalinya cil ai malahan diusir pas Aku handak babulik kan kada kada tahan jua aku bamalam wadah kawal ni kan rencananya ni ulun ni handak baulah rumah sorang tapi lah du-duitnya kada ada cil ai soalnya ulun ni jar maumpati habar urang banyak hutang banyak rejeki jar kalinya cil ai banyak hutang banyak disariki urang jua ai kalinya habis am aku ni dikapungi urang tarus ni ulun ni bapatak patak tarus cil ai. Mancari upah balapan kadada lagi, bakupas nior jua ampihan dah kalo, ma anu dulu handak malamar sabut kada ditarima jua disitu, paksa ai ni maambil upah batabuk got jua kalo. Ulun ni banyak jua cil ai baisi pangalaman ni imbah anu ada musim batanam banih, panen banih ulun mamacak ada jua batanam karet, manudai, banaik nior, banyak cil ai pokoknya pangalaman ulun ni beh. Ulun ni salah satu kebanggaan pang bahari wahini tu kena apes jar ya pang cil ai semua habis gara gara tupperware hilang ni cil ai uma. Oh kaitu kah kalinya masih lah wahini pian maunjunan awan bubuhannya tu, alhamdulillah masih cil ai awan bubuhannya tu soalnya lah ulun ni sehari kada meunjun cil ai minik kepala. Rami ja leh apalagi anu grujutnya tu nah uma itu yang bula ulun ni ketuju banar meunjun ya kalo, ulun ni sebujurannya kalo beisi duit ja leh hakun nukar unjunan dari pada nukar nasi tu kalo, palingan lawan kakawalan tu meneraktir berukuan ya kalo meunjun kada berukuan ngalih jua cil ai, kalo ke warung tu biasanya kami ngopi berukuan ngitu kalo memasang kawat unjun tu istilahnya tu cil ai kami ni. harat banar pang bubuhan kami ni maunjunan cil ai, kalo acil handak malihat cil ai kawa ai kena kami bawai acil ke tanjung sembilang situ nah, aku biasanya tu maunjun lawan kakawalan tu sembilang dapat otek kadang-kadang anu bila di empang urang dapat mayung, mujair ya kalo, kadang-kadang cil ai bila banyu surut tu kami manudai aja bubuhannya tu nah. Tapi cil ai, kadang-kadang kami ni rancak jua pang kesakitan kalo kena panting sambilang tu nah. Aku ada beisi kawal cil ai harat banar manambai tu nah batatamba masalah anu ni pang, masalah panting sambilang ni. Bila kena liurnya cil ai, liurnya haja pang obatnya tu cil ai panting sambilang ni. Ampih kami biasanya lah urang kada tahu obatnya. Hari semalam kada kawa guring, panting sambilang aja tu Cil ai masalahnya. Tapi alhamdulillah Cil ai kami ni kadada jaranya. Nah kabujuran Acil bahari tu parnah jua kena panting sambilang lawan otek tu, tapi sakitan sambilang pang daripada otek tu uma Acil, tiga hari tiga malam kada kawa guring uma heh, pokonya Acil ni jarada maumpati laki paunjunan ni, lakiku paunjunan jua pang. Untung Cilai dapat laki paunjunan ni kan ketahuan Cilai, soalnya maunjun ni kan harus butuh kesabaran Cilai, bila kada sabar paemosian ampih tu pang maunjun, nah jadi di situ tandanya laki tu penyabar, jadi Cilai mencari tu yang paunjunan bagus, jadi kelihatan nya tu penyabar memang, jadi orang pisikolog tu Cilai kalo melihat kita ni paunjunan ketahuan lelaki baik ini jar nya penyabar ni laki yang harus dicari memang kalo penyabar kada. Kada panyarikan, terutama kada pamukulan lawan bini, nah acil harusnya basyukur kaitu dapat bini anu laki nang unjunan cicil ai, uma aku aku dipadahi mamaku maunjun tu harus sabar cil ai, makanya acil cari yang paunjunan memang, tapi bagus kalo dapat laki paunjunan tu cil ai, tinggal ajari batatambal bila kana sambilang aja pang cil ai.